Salam, hormatly ildeşlerimiz. Hemmäňiz hoş geldiňiz. YouTube-dan we Zoom-dan gatnaşýanlar. Bu gün ýene gyzykly bir tema bilen çykyş etmäni makul gördük. Doktor Jamile Fields bu gün bize şizofreniýa we bipolýar keseli barada gürrüň bereris. Bu temany öň Taçada hem geçiripdik, ýöne tehniki näsazlyklar sebäpli onlaýn gatnaşýan tomaşaçylara kän gowy ýetmedi. Şonuň üçin täzeden geçirmäni makul bildik. Doktor Jemile Fields eýýäm hemmäňiz ýa-da köpüňiz tanaýansyňyz. Doktor Jemile Fields Türkmenistanyň Lukmançylyk uniwersitetini gutaran, neurologiýa rezidenturasyny şol ýerde eden. Ondan soň Moskwa döwlet uniwersitetinde, Moskwa döwlet lukmançylyk döwlet uniwersitetinde PHD-sini gutaran. Ondan soň Amerikada exchange scholar, exchange alym bolup, newrologiýa ugrundan gelen we psihiatriýa rezidenturasyny Mizuri uniwersitetinde Alan şu adam Kaliforniýada işläp ýör, sagat irden ýedi doktor Jemiläň ýanyna. Ir bilen, säher bilen turup geleniňiz üçin köp sag boluň, doktor Jemilä.
Baş üstüne.
Sag boluň. Başlaýarys. Başlaýyn.
Salam hemmäňize, hemme bizi görýänlere-de e, salam. Hemme tasaň e, gurnaýjylaryna-da salam, hemem köp sag bolsun aýtjak bolýan. Şu mümkinçiligi maňa berenlerine türkmen dilinde adamlara şu gaty wajyp mesele boýunça e, biraz e, çykyş edip biraz düşündiriş e, bermäge maňa mümkinçilik berenler üçin köp köp sag boluň. Goşularyňyz üçin hem sag boluň. Indi men size bu gün şu ruhy kesellerden şizofreniýa Esasy şizofreniýa barada gürrüň ederis, sebäbi şu psihiatriýada iň wajyp mesele bolup durýar, hemem özüňiz oňa düşünersiňiz näme üçindigini. Hemem bipolar keseli barada men size bir azrak düşündiriş bererin, sebäbi bu iki kesel gaty biri-birine ýakyn bolup durýar, hemem bularyň bejerilişem şu bir dermanlar bilen bejerilýär. Ýöne tapawutlaram bar. Indi şu bize gelen soraglardan birini şu wagt aýdyp goýbereýin. Bir bir oglan ýazypdyr. Bu näme kesel diýip. Indi şu şu keseli gaty kän adam şizofreniýa diýlende esasan belki ýaşrak adamlar bu nämekä bu hiç haçan biz eşiden zat diýip Aslynda biz şol Aşgabatda çagakak ýaşap ýörkäk, bizem şizofreniýa diýilse, bizem şol keseli gaty bir bilemzokdyk şo wagty. Ýöne meň pikirimçe bu kesel barada biziň her birimiz şol düşündiriş işini geçmeli, hemem şol utanjy aýyrmaly şu keselden stigma diýilýär-de iňlisçe. Şu şony aýyrmaly sebäbi biz gaty kän adama kömek edibileris e, şu ýagdaýda. Indi e, men şu çykyşymy başlamakam size birazajyk e, bir sluçylary getirjekdim. Sluç näme bolýar türkmençe şu duşýan ýagdaýlary, käbir keýsleri getirjekdim-de. Ondan belki sizem özüňiz hä şoň ýaly adam menem gördüm diýip e, ýadyňyza düşer. Aslynda şizofreniýa diýmegiň e, terjimesi iňlisçe split mind bolýar, akylyň bölünmegi diýilýär şol türkmençe terjime edilende. E, aslynda ýa-da pikiriň bölünmegi, pikiriň ýa akylyň bölünmegi Indi şol e, adamyň esasy adam edýän zat pikir bolup durýar-da. Bizi haýwandan näme tapawutlandyrýar? Biz pikir edip bilýäs. Indi men şuny şeýtsem, beýleräk bolar. Ýa-da ha e, pikir edip bir e, netije çykaryp bilýäs bir zatdan ýa-da plan edip bilýäs öňünden. Ol ol haýwanlarda kän ýogan galdy. Şuny şuny adamy adam edýän pikir bolup durýar-da. Ine bu da şol e, esasy pikiriň e, keseli we pikiriň üýtgemegi, pikiriň normal normal ýagdaýdan e, abnormal ýagdaýa, normal däl ýagdaýa geçmegi. Şoň üçin bu kesel gaty agyr kesel bolup durýar, ýöne agyrlygy oň görnüşinde bolýar. Eger-de biz ony diagnostika, irräk diagnostika edip bejerip bilsek, ol adam normalny adam bolýar. e, biz ýaly adam bolýar. Indi men size birnäçe keýs aýdyp bereýin. Biz çagaka Aşgabatda, munam meň jigim ýadyma düşürdi, şu keseli aýdy, şuny aýdyp bersen diýip. arada neme bir gaty gürrüň biziň ýaşymyzdaky adamlar bilýändir ony şol 90-njy bilen 2000-nji e, ýylyň arasynda bolan zat bu e, bir aýal üç sanjak çagasyny şo kranyň akyp duran suwuň içinde öldüripdir. Şolary bagyşlaň men ony aýdaýyn size onda-da şolary bir hili kesip öldüripmi bir hili şeýle e, e, gaty e, erbet ýagdaýda şo çagajyklaryny öldür şo gaty uly gürrüň boldy. Onu onu diýdiler şol ýylan görüpdir çagalaň ýerini ýylan görüpdir şoň üçin şo ýylany öldüren ýaly özi şeýle pikir edipdir diýip uly gürrüň boldy şol. Şoňa meňzeşräk ýagdaý boldy. Men San-Fransiskoda öň ýaşamda. Bu da gde-de mundan bir on ýyla geçendir, belki köprägem geçendir. On-on bäş ýylyň arasynda bolan zat bir aýal on çagasy üç eken, şony okeana, Ýuwaş okeana taşlap, maňa şol Hudaý tülenler aç diýdi. Şo San Fransiska barýanyňyz bolsa, bir topar tülenler bardy Fisherman Wharfda görýänsiňiz ony. Şolary taşlap, şolar aç diýdi, Hudaý şony maňa çagalaryňy şoňa ber, iýdir diýip aýtdy diýip, ol uly gazetlerde-de ýazyldy, telewizorda aýdyldy. O-da uly gürrüň boldy. Ondan men arada gelnejem bilen gepleşdim. Ol obada gaty kän wagtyny geçirdi. Şonda men sebäbi men öz ýadymda aý ol palan däli diýýärdiler-de, palan däli. Onuň oňa kliçka da goýýardylar, palan däli at goýýardylar. Dogry dälmi? Siz hem belki şoňaly ýagdaýlar bilýänsiňiz. Onuň men ondan soradym, men şu mal çykyşym bar, men şu sen bir obada şu mal däl diýip atlandyrylýan adamlar barmydy? Nähil, näme edýärdi şolar diýip. Onuň hä palan de, olar maňa 5 sany ora kiçijik obalar uly däl-ä. Şo-da maňa 5 sany sluçýa aýdyp berdi. Men olaryň hemmesini size aýdyp oturmaýyn, ýöne bir iki sanysyny aýdyp bereýin. neme palan däli bardy diýdi. Şol diýdi, neme şu ýel ýyrtan diýip bir ýalyk bardy, şeýlemi? Şu ýel ýyrtan niýe daňyp, şu köçede aňryk-bärik ýöreýärdi, ýel ýyrtanyň bir gapdalyna şu açylan konserwany daňýardy diýýär. konserwaň bankasyny diýýär açylan, e, ikinji tarapyna-da ýaňky çüýşe daňýardy diýýär. Şo şakyrdap diýýär, şeýle aňryk-bärik e, näme e, ýöräp ýöreýärdi diýýär. Hiç bir em, e, aimlessly em, e, näme e, hi- hiç bir o zat em, e, näme gola näme diýýär türkmençe?
Maksat. Hawa, maksatsyz, hawa, maksatsyz aňryk-bärik ýöräp ýöreýärdi diýä, onuň özüm diýä şu adamlary görse, gaty gaharly bolýardy diýä, gahar bilen şu adamlary bir erbet sözler aýdyp başlaýardy diýä, hiç zat etmeselerem. Onuň bu ýaş oglanlar muny niýe öt ot çöp bilen niýe gaharyny getirýärdiler diýä, üstünden gülýärdiler adamlar diýä. Ine şu ýagdaýy aýdyp berdi. Onsoň ýene bir ýagdaýy aýdyp berdi. Onuň size aýdyp berin, Arçmana gitdim diýä bir gezek. Şu zyýarata e, gidýärler-de Arçman neme Agyşana diýä. Şoňa gidemizde diýä e, bir komnatlar bar eken. Elbetde içine adamlar girip ýa okaýandyrlar bir zat. Şonda gapylaram açyk, şonda bir owadan gyz otyrdy diýýär, türkmen gyz, gelin diýdimi, gyz diýdimi, şu wagt ýadyma düşenok. Gaty owadandy diýýär, ýöne ýüzüne seretseň, emma diýýär, birhili agzyndan ak köpük gelýän ýaly, bize-de gaharly seredýärdi diýýär, şo geçip barýan adamlara. Hemem aýagy, aýagy bilen elindenem ýaňky demir zynjyr bilen şo diwara kakyp goýupdyrlar diýýär. Bu-da 95 ýa 96-njy ýyllarda bolan zat. Bu gaty gaty bir kän wagt bolanok muňa-da. Indi görýäňizmi? Ine şu ýagdaýlar aslynda men şular aňyrdan Türkmenistandan gelen ýagdaýlar-da, ýöne bärde-de hem men öz görenlerimden hem bir iki sanysyny aýdyp bereýin. Bir ýaşajyk gyz geldi, nu ýaşajyk diýende 30 ýaşlarynda. Arada diýdi, üç-dört gezek men göçmeli boldum diýdi. Men niýe baran ýerime, göçen ýerime diýe, şu goňşular diýe, maňa ýörite erbetlik edýärler diýe. Bular men şu awara giren wagtym, ýaňky duşa giren wagtym, bular hem duşa girip şakyrdatýarlar aşakdan bir zat diýe. Bärde eşdilýär-de şu neme apartment bolanda, kwartira bolanda aşakdan ýaňky neme etseň, ýokarda eşdilýär. Elbetde biriniň bir zat eli degýändir, ýene şolar ýörite diýerler şony diýä. Onsoň bu e, ek neme e, haly zakaz edip bolýar-da şu pola. Şu halyny galyň ediň, men şony eşitmedi ýaly diýip, şu halyny galyň etdiripdir, ýörite pul töläp. Ondan ýene göçüpdir. Ýene göçdi diýä, bularam ýene de bir zat tapýarlar diýä. Ýörite bir zat edýärler meň üçin. Özüm hem men bilýän şony şu aňyrsyndan diňleýärler diýä. Bileňizmi? Şu şeýdip 3-4 gezek ondan muňa göçüpdir. Ine, muňa kanyýeşna şizofreniýa diagnoz goýuldy, sebäbi özem şo birinji gezek goýuldy şo gyza şo şizofreniýa diagnoz şonda. E, onun gene bir gysgajyk bir sany suç aýdyp bereýin, bir bir balnoý geldi. E, men diýä doktor şu dilimden diýä gyl çykýar diýä. Hiç zat ýok, ol eýýäm doktorlar hem barlap, men hem seret, hiç zat ýok. Ýöne şoň pikir şeýle. Bileňizmi, bi Ýok zatlary adam pikir edýär, hemem bar zatlary başgaça pikir edýär. Özüne duýýar, düşýäňizmi? Ýene bir adam geldi, gulagymda diýýär bir zat bar diýýär. Nu kanyýeşno gulagyňa bir mör-möjek giribiler, ýöne ony dogtorlar seredip, ýaňky rentgen hemme zat edende hiç zat ýok. Ondan psihiatriýa iberýärler, düşýäňizmi? Ýene-de bir oglan geldi, ona öňem aýdypdym, afrikan-amerikan gara oglan, uzyn, ol futbolist, özem e, kompetitiwny futbolist, şu amerikan futbol komandasyna oýnaýan eken öň, ejesi bilen geldi. E, doktor diýen şul aýal diýä, men ejem diýip aýdýar diýä. Ene maňa seret diýä, muňa seret diýä. Menä ak diýä. Bu da gara bu nähili meň ejem bolup biler diýä. Şeňizmi? Özüm iksem deň. Indi şoňaly ýagdaýlar bir adam geldi 55 ýaşlarynda orta ýaňky köçäň çatrygyna çykyp lazerini pointer bar şu presentation üçin şoň bilen maşynlary aňryk bärik ýaňky neme edip duran eken milisiýa ýaly indi şu ýagdaýlar belki sizde de muňaly belki bilýänsiňiz şeýleräk ýagdaýlary özüňiz pikir edip görüň. Indi şizofreniýa bilen birazajyk şizofreniýa barada biraz e, geple e, e, gepleşeli. Indi adamyň pikiri, duýgusy we tertibi üýtgeýär şundan. Adamyň öz-özüne bolan kontrollygy üýtgeýär. Adam pikir edýär, men beýnim başga biri bilen kontrol edilýär. Onuň şolar näme diýseler, şol kontrol edýänler. Olary adamam diýmeýär olar. Onuň kim olar, olar diýip gepleýär özlerem. Olar diýär, meň beýnimi kontrol edýär. Olar diýär. Onuň käwa kim olar diýseň, olar ony aýdybam bilenaklar. Käwagt ol ol başga planetadaky adamlar diýip pikir edýärler. Onam aýtmaga utanýarlar. Sebäbi maňa däli diýerler ony aýtsak diýip. Olar diýär. Onuň Adamyň gepi-sözi, özüni alyp barşy geň bolýar beýlekilere. Wot normalnydan sowsem başga bolýar. Mysal üçin, tomus güni paltoly, iki paltonam geýip gaýdyp biläýýär özüne. Gelýär şoň ýaly balnoýlar bize. Onsoňam bir nemesi bar, şulaň Amerikada siz görýänsiňiz, kä adamlar köçede üç-dört sany ullakan neme bag ýaňky halty haltal hemme zatlaryny götürip gelýärler ýanlaryna. Sebäbi bularda şony ogurlarlar diýen gorky bar. Bot, hakyky zatlary ýaňky aýdyşym ýaly, hakyky bolmadyk zatlardan tapawutlandyrmak kynlaşýar şul adamlarda. Hemem adamy daşky dünýäden daşlaşdyrýar. Bu näme diýdigi? Adam hiç hiç zat bilen nime interesi yok hiç zada. Hiç zada ymtylanok, hiç zat edesi gelenok, plany yok adamyň. Sen e, näme durmuşda isleýäň diýse, e, hiç nahar iýmek, şeýleräk zatlar diýýärler, düşýäňmi? Düşýäňizmi? Hiç bir ýa bir okap, ýa bir maşgala edineýin, ýa çaga, ýa bir e, şoňa zat ýok. Indi

bäş ýyl bolan bolmaly. Şuň esasy zat meň öz interesim, öz halaýan zadym şu psihiatriýada şol şizofreniýany ilki başda diagnoz etmek. Sebäbi şu gaty wajyp. Ilki başda diagnoz edilse, bu azajyk kiçijik derman bilen muny bejerip bolýar. Adam hiç kim bilmeýär muny şizofreniýa bardygyny. Ýöne men şu şu wagtdan size aýdyp goýberin, belki soňragyny aýtmalydyryn. Esasy da şizofreniýada. Bira kanyýeşna diagnostika, diagnoz. Ikinji psihiatr oň üçin psihiatra barmaly. Sebäbi e, muň e, hiç e, kelläni rentgen ýa MRI ýa ýene bir zat gan alyp, ony hiç diagnostika edip bolmaýar. Diňe psihiatr balnoý bilen gepleşip, kesel bilen gepleşip şeýle diagnoz goýup bolýar. şizofreniýada. Derman hökman gerek şizofreniýada muny ay e, Hindistanda şu bir zat okuyan ekenler ya yeni bir yıldızlar becerýä ya bir e, ot çöp becerýä diýip bunu öň edilen zatlar bular ýöne häzir gaty gowy dermanlar bar. Şolaram ilk başda berlip başlasa gaty kiçijik doza bilen adamyň normalny adam edip bolýar. Pikirini öňki normal pikire e, getirip bolýar hemem adamy e, indi mende özüm balnoýlar seredende hersinde bir artikl bar bir e, bir statýa bar bir şizofreniýa kesel hem ýuridiski fakulteti hem medinstitutda oturypdyr Ony edeýin diýse edip bolýar, ýöne düşündiriş gerek. Ene ata da düşündiriş gerek. Çagaň neme çaga diýende adamyň özüne de şol kesele düşündiriş gerek. Sebäbi bu keseliň iň erbet zady, kesel adam hiç haçan özüne mende kesel bar diýmeýär. Sebäbi ol şoňňalydyr diýip pikir edýär. Şol meň beýnimi biri kontrol edýär, ony hiç siz oňa ýok bu sen düşünişiň şeýle diýip ony düşünirip bilmeýäňiz. Ine oňa delusions diýilýär. Ana hallucinations bolanda ýaňky köplenç şizofreniýa zat görmek däldi, ýok zady görmek däldi, köplenç eşdiş, ýaňky e, ses eşidýärler. Onuň o sesiň hem bir nemesi bar. Ýöne men menem käwagt eşitýän, men bir hili adym tutulýan ýaly ýa biri, käbiri. Ol şizofreniýa bolmaýar. Ol hemmämizde de bolup geçýär. Biziň biri adymy tutan ýaly seredýär, hiç kim ýok. O hemmämizde de bolýar. Esasam ýaňky trawma bolan adamlarda köp bolýar ol. ýaňky bir hil ses eşden ýaly bolýarlar. Ony gorkmaň, ol şizofreniýa bolmaly däl. Ol onuň hem ýaňky ol epilepsiýada bolýar, ol ýaňky tutgy keseli bolýar käbirlerinde. O da gowy bejerilýär, neme, newropatologlar bejerýär. onda bolýa ýaňky tutgy tutmaka ses eşidip başlaýarlar oda bolýa trawma ýaňky fiziçeski trawma awariýa zat bolanlarda da bolýa emosional trawma bolanlarda mysal üçin şu çaga ösende e, urlup sögülip ösen çagalarda soň şu da oda bolýa olar ýöne şizofreniýa däl şizofreniýada esasy ses nähili bolýa sesler biri-biri bilen gepleşýär. Birä size ber gepleşýär, siz bilen gepleşýär. Adam bilen. Birem biri-biri bilen siz barada gepleşýär. Ýani şol esasy biri-biri bilen ana bu eýle, aý bu beýle. Esasan negatiwny zat aýdýarlar adam barada. Aý muňa seretsene muň bolup ýörşüne. Bu wapşe baryp özüni öldüräýmeli muňa masgara bolup ýör. Şoňal sesler eşitýär adam şizofreniýada. Ýöne ony aýt aýdybam bilmeýärler olar hiç kime. Käwagt sesler diýe, e, hiç birine aýdaýsaň biz seni öldüreris diýe. A käwagtam şu doktor bilen gepleşme, doktor erbet diýe, mysal üçin sen balna bilen e, kesel bilen gepleşip başlanyň. Ondan men soraýan, saňa sesler diýämi men bilen gepleşme, men erbet diýämi diýse, pikir edip durýarlarda, käwagt aýdýarlar, howa gepleşmen diýýärler, men gepleşip bilmeýän sen bilen diýip. Ine, ine şu esasy ýaňky şizofreniýaň bir açyk ta nemesini men belki berendirin size, adamyň nähili bolýanyny, tertibi, pikiri, gepleýşem bozulýar. Gepleýş, onam aýdyp geçeýin. Adam, mysal üçin, siz şizofreniýa, acute psychosis-däki adam bilen gepleşende, olar şo bir topar ses gelýärdi olara olara da diňlemeli size de diňlem sizem diňlemeli onsoň siz oňa sorag berende ne kesele sorag berende bir näçe sekuntdan soň jogap berýär ol 5 sekundam bolup bilýär 10 sekundam obычna adam size sraz jogap berýär ol şol şol wagtda olara da diňleýär onuň olar näme diýýär sebäbi olar komanda berse gepleşme zat diýip onda prosta oturýar adam şeýle söze zat diýmäni. Ýa-da birje söz diýýä, başga zat aly bilmeýäňiz adamy. Ine, ine şol gepi, pikiri, tertibi hemem daşky dünýäden daşla, daşlaşýar. Oňa şizofrenik autizm diýilýär. Ol autizm däl, ol siziň e, eşden autistik çagalar bar, olar kän bir e, ýaňky on-on bäş ýaşly çaga, ýaňky kiçijik üç-dört, bäş ýaşly çaga ýaly bolýar. Ol gaty erbet görnüşleri autizmiň. Autizmiň ýokary görnüşleri hem bar, ýöne muňa näme üçin autizm diýilýär? Şizofrenik autizm prosta kawiçkada. Auto diýdigi men diýdigi. Şol adamlar özünden başga hiç zat olary gyzyklandyranyok. Şoň üçin muňa şizofrenik autizm diýilýär. Ýöne bu kesele şizofreniýa ad berilmäkä e, muňa dementia precox diýen ekenler. Näme üçin? E, bu dementia däl, ýöne dementiýany bilýäňiz, gartaşan adamlaryň e, näme ýady gidende oňa demensiýa diýilýär. Onuň olar adamy tananok, käbir bolgusy zat aýdýarlar. E, şoň üçin muňa ilki şeýle at berlipdir. Şäňizmi? Ine şol şol tapawudy ikisem bir nemeräk bolýar-da, normadan daşrak. Indi ne köp zadyny men siziň şizofreniýaň aýdyp berdim. Köp zadyny indi birazajyk taryhy beýnidäki özgerişler simptomlaryny aýtdyk. Görnüşleri barada aýdyp geçeýin. Nähili diagnoz edilýär, nähili bejerilýär. Bu biziň eramyzdan hem öň 1300-1400-nji ýyllardan bäri ýazgylar bar. Znaçit, öňden gelýän kesel. Hemme ýurtlarda, hemme milletlerde bar. Um, esasy zat, 100 adamdan bir adam şu kesel şu kesel bar, bir prosent. Bütin dünýäde. Ine, millet, bir million milletli ýurtda, mysal üçin, ýüz adam bolaýmaly şu kesel bilen. Iki million adam bolsa, şoň iki ýüz sanysyna şu kesel bolaýmaly. Ýöne, indi käbir e, milletlerde bu Käbir milletlerde-de, bagyşlaň, hemme ýerde-de, Amerikada-da, bu ösen ýurdam bolsa stigma bar, stigma. Ine, en-ata gelýär, ýok, biziň çagamyzda oňa zat bolubilmez. Biz kollejde işleýäs, ikimizem, adamym bilen özüm, çagamyzam ýaman gowy mekdebe gutardy, oňa neme, narkotik edenok, bolmaýar, muňal kesel bolubilmez diýip, gaty görýärler käwagt doktordan. Ol oňa seretmeýär. Hiç zada seretmeýär. Bir professor bar, e, psihiatriýadan. Ogly daşarda gezip ýör, şu neme şizofreniýa bolup. E, sebäbi bärde Amerikada şizofreniýa bolsa-da bir gaty erbet zat adam elip etmese, onu bolnisa prosto tak salmaýarlar. Neme involuntary diýilýär-de, garşy özüne garşy onu salmaýarlar bolnisa. Emma käbir ýurtlarda gynansak-da, e, bu keseli aýtmaýarlarym. E, siz haçan eşitdiňizmi meňini ýa doganymdy ýa enem atamdy ýa bir e, babuşkamdy ýa çagamdy şizofreniýa bar. Eşitdiňizmi? Eşden näliňiz? Ýa palan e, bir aýdylsa ha palan däl diýendirler bolany. Dogry dämi? Ehm

şony tokaýa äkidip şo taýda goýup gaýdýarlar diýdi. Bizem ony ynanjagymyzam bilmedik, ynanmajagymyzam bilmedik. Bolup biler, bolup biler. Utanç diýerler. Utanç bu utanç oňaly kesel. Emma görýäňizmi, biz şu indi men şu şu leksiýalar bilen birje adama men kömek edip bilsem, ýekeje adama ýa bir şu şu şu kerel düşünmäge men şonuň üstünlik diýip şeýle hasap edýän. Indi bu köne Müsürde, hindi Hytaý nemelerinde de ýazgylarda bar. Indi 19 indi bejerişi görýäňizmi? Jadygöýler, dini usullar, otçöp, aýdym saz, astrologiýa, şol ýyldyzlar dogry gelmeli, gan çykarmak, kellesine deşik etmek. Sebäbi şo arwahçyň kellä giren, beýnisine girendir diýip pikir edilýär-de. Şoňa al bejergiler ullanypdyrlar öňler. gaty wagşy. Indi 19-njy asyrda eýýäm bu şulary saklanýan, keseller saklanýan uly ýerler açylyp başlaýar. Indi bu taýada bu gal keselleri getirip prosta taşlap gaýdýarlar. Ine, görseňiz, bu bir müň sekizinji bir müň sekizinji ýyllardaky Ýewropadan alnan suratlar şular. Ine adamlaryň serediň, e, süňkleri görünip dur. Bulara nahar iý diýenem ýok, suwa düş diýenem ýok, tualete git diýenem ýok. Ine şu ýaly ýerlerde saklanypdyrlar köp wagt. Ondan bulary e, bileňizmi, gaty e, gaty agyrly Ýüregiňe agyrly bulaň istoriýasyny eşitseň, taryhyny eşitseň, bulary şol nemäň kletkaň aňyrsynda saklaýan ekenler, daşary çykanda. Onuň subota, woskresiýa adamlar Ýörüň şolary görüp gaýdaly diýip baryp görüp gaýdýan ekenler zapark ýaly bärsinden bileňizmi? Ine suratlara seretseňiz Indi e, sebäpleri näme? Sebäplerine genetika faktor bar. E, muňa düşünýäňiz, genlerden, enatada, e, babuşka, deduşkada, olarda bolsa, garry mamada, e, şolardan geçip bilýär. Biologiýa keselleri, keselleri bu beýnidäki maddalaryň möçberi ýitýär. Esasan dopamin, dopamin köpelýär. Hemme dermanlar hem şu dopamini azaltmak üçin berilýär. Edil şu adam aýdyp geçeýin, dopamin Bilýänsiňiz özüňiz, köpelende käbir biz depressiýanam bejerýäs ol dopamin dermanlary bilen. Wraç dopamin ýokary galsa adam özüni gowy duýýar. Ýöne has ýokary galsa adam uje özüni has hyper bolýar-da, gaty ýokary bolup başlaýar ol beýniň işleýşi özüňiz pikir edip görüň, normalnydan ýigrimi esse, otuz esse çalt işlese beýni nähili adam bolýar. Ine şoňa bilýäňizmi şu dopamin ýokary galanda adam hemme zatlary öňküden bir hili güýçli eşdilýär, görýär. Indi şu wagt birje minut, ýekeje sekunt hemmäňiz birje sekunt bereýin. Dymyp şu ýanyňyzdaky näme şykyrdy barmy sagady näme sagadyň şykyrdysy bar bir samolýot geçýärmi ýa kompýuter işleýärmi şoň jyňyrdysy Birje sekund hemmämiz diňläp göreli, şony eşitýäňizmi, eşideňiz ýokmy? Birje sekund, iki sekund. Ine, e, görýäňizmi? Men şu şu sagadyma, sagadymyň nemesini eşitýän. Emma biziň beýnimiz şony filtre edýär. Aslynda, asly normalny ýagdaýda biz şony diň eşidemiz ýok, düşünýäňizmi? Filtre edýär. Ne maşyn geçip barýar, men şoňa eşidemogum, bilemogum. Filtre edýär. Emma şizofreniýada şoň her Her şol ses, her ses. Edil meň gepläp oturyşym ýaly eşidilýär. Özüňiz pikir edip görüň, onuň ol adamlaryň beýnisi nähili. Daşky gurşawyň täsiri bolýar. Göwrelilikde bolan himiki, alkogol täsirler, durmuş tejribeleri, stres gaty uly faktor bolýar şu taýda. Onam aýdyp geçeýin, aslynda adam meň pikirimçe stresi hiç şol uly stresli adamlarda gaty kän ruh keseller bolýar. Şu stresi adam şu gal kagyz almaly, ýazmaly. Meň näme çykalgalam bar şu stresden? Bäş sany zat ýazmaly. Birinji şuny etjek, ikinji şuny etjek, bu bolmasa üçünji etjek. Şonda adamda hiç haly stres bolmaly däl. Stres diňe men pikirimçe adamda ýakyn adamy aýrylsa, aradan çyksa, ana şol gaty uly zat. Emma başga hemme zat dünýäde stres etmeli däl adamy. Oturyp pikir etmeli, pikir normalny bolsa, şu zatlary edip, ondan gowy netije çykarmaly. Indi şuny birje gyz sorady, menden sorag, kakamda şizofreniýa diagnoz bar, men gaty gorkýan, çagalarym, çagajyklarym bar, şolara geçermikä diýip. Siz şuny skrinşat etseňiz gowy bolardy. Şo soragyňyza şu slaýd jogap berer. Indi o, o caga gyza-da jogap, indi grandchildren diýýär, görýäňizmi, e, neme, agtyk diýýär-de, iki

Eger-de baş bagyşlaň bir bir bir ene-ata bolsa, eger-de iki ene-atasam bolsa otuz alty prosentdenem kän ol üç çagaň birine şizofreniýa bolubilýär. Tak. Indi beýniň umumy umumy göwrümi kiçelýär, maňlaý bölegi zeper esasy şu bölege zeper ýetýär. Bu bölek beýniň şu bölegi biziň pikir edýän bölegimizdir. Şoň üçin esasy şoňa zeper ýetýär, şoň üçin hem görýäňiz, görýäňizmi pikir bozulýar. E, suwuklyk saklanýan ýer ulalýar beýnide, şoň üçin esasy madda kiçelýär. Häzir suratyny görersiňiz, indi ýaňky dopamin aýdyp geçdim size, glutamat hem köpelýär. Indi şu taýda sagdaky suratda Görýäňizmi, şizofreniýa brain diýip ýazylgydyr. Içindäki suwuklyk kändir, şo suwuklyk gara, gara, a maddaň özi kiçelýär, gördüňizmi? A çepdäki suratda prefrontalny korteks şuňa zeper ýetýär, birem azrak temporalna zeper ýetýär. Ine, serediň şuňa, beýniň şizofreniýada özi görşi, çep tarapda healthy, şu normalny brain, uly risk bolsa, e, travma, uly stresde e, ýa-da enatada ýanky şizofreniýa bolsa, ine braçyk risk bolýar. Üçünji uje şizofreniýa, e, şizofreniýaň keseliň beýnisi şoň işleýşine serediň, bu aktiwnosini görkezýär-de, aktiwligini. Ne näçe etse şo 30 etse daga kändir şo normalnydan. Indi e, şizofreniýada hem pozitiw simptomlar, hem negatiw simptomlar bolýar. Ol gowy ýa erbet däl. Pozitiw diýdigi, ýa aýdyp geçdik, men munda durjak däl häzir. Bu ýok zatlar bolýar adamda. Şoňa pozitiw simptomlar. Mysal üçin adam aslynda ses eşdenok-a, hiç kim ýanynda bolmasa, dogry dälmi? A bular eşdýär. E, filtri ýok. Ana şoňa pozitiw simptomlar diýilýär-de. tertibiň üýtgemegi, o zatlaryň hemmesi şol ýok zady kabul edýär, şu delusions diýilýär-de, neme şolara pozitiw simptom. Indi negatiw simptom diýlende bolmaly simptomlar gidýär. Mysal üçin, adamda bir bir hili motiwasiýa bolýar, onuň bir interes bolýar, dogry dälmi? gyzyklanma bolýar dünýä barada, näme bolup geçýär, e, gep-gürrüň bar. E, hiç zat, o zatlar gidýär hemmesi. Şoňa ýaňy men size şizofrenik autizm diýdim, şoňalrak bolýar-da. Ünsi gidýär adamyň. Ýüz keşbi üýtgeýär adamyň. Biz gepleşende ýüz keşbimiz üýtgeýär-ä, dogry dälmi? Olarda ýüz keşbi üýtgänok. Diňe bir bir e, wyraženiýe bolýar, o da absolýutno indifference diýilýär-da, hiç e, gyzyksyzlyk. El adamyň özüni alyp barşy tügeýä, eşiksiz gezmek näme üçindir şular eşiksiz gezmegi gowy görýärler, bilemok näme üçin. Ýerliksiz emosiýalary bolýa, Gülmeli däl ýerinde gülýärler, aglap gülmek çalyşýar çalt oňal bolýa. Indi şul şul adam Karl Jasper gaty gowy şol görýäňizmi bir müň sekiz ýüz segsen üçünji ýylda bolan nabi şoň üçin entäk şizofreniýa barada az bilinýän wagty aýaly bilen surat bibliotekasyny kitaphanasynda şul adam gaty kän ýazýar şizofreniýa barada özem bu diňe şol adamlaň duýgusyny ýazýar görýäňizmi indi şu adamyň öz aýdan şizofreniýa bilen adamyň aýdan zatlary bu näme men nirede bu dünýä näme we men hakykatdanam şol adammy men hiç zada düşünemok men näme etmelikäm bärde hiç düşünip bilemok gün günden ýagdaýym meň erbetleşýär men erbet eden zadymam ýok Çagalymyň jany sag, men näme üçin özümi beýle duýýarkam diýip. Ine, munam skrinşat edip özüňiz okasaňyz okaýyň, men şulam alyp, häzir wagt alyp durmaýyn. Adamyň öz agzyndan çykýan zatlar bular. Görýäňizmi, şu neme krowadymyň üstünde goňur ýorgan bar, ol ne Men size bir häzir bir nemi zat aýdyp bereýin. Mysal üçin şizofreniýa keseliň gepi şeýle bolýar. Şu gepiň hiç neme swýazi ýokda. Mysal üçin balnoýdan soraýan, sen nähili geldiň bu appointmente? Sen piýada geldiňmi ýa awtobusda geldiňmi? Onuň şeýle diýýär. Men geldim, geldim şol maşyny, maşyny mündik maşynyň hem ýa reňki ýaşyl, biziň otumyzyň hem reňki ýaşyl. Ýöne goňşymyz hem çykyp barýan eken, agaçlaryň hem reňki sary. ol iki sanjak gyzam gördük. Görä, hiç baglanyşyklyk barmy? Ine şu maly gürrüň bolýar. Disorganized speech diýilýär-de. Indi men pikirimçe gowy biz şizofreniýa barada düşündiriş aldyk. Indi biraz görnüşler barada aýdaýyn. Paranoid görnüşi esasy görnüş. Şu adamlaryň köpüsinde bolýar, 85 prosente çenli, sebäbi 100 adamyň 85 sinde, 100 şizofreniýa keseliň 85 sinde şu bolýan bolsa, biziň esasy bilmelimiz şu, bi paranoid gorkýarlar, gorky bi. Şu adamlar maňa seredýär, hemme ýerde göz görýärler, göz. Seredýärler, men barada hemme zat bilýärler. maňa gülýärler üstümden. Ine şuň ýaly pikirler, oň üçin şol hiç geplemän şeýle käwagt maňa aýdýarlar, birje gyz toýa getirdiler. Hiç geplemän şeý diýip, çyk bir adajyk nahar iýdi-de, hiç daşy şolar şizofreniýa bolmaly. Ine şu paranoid görnüşi, disorganized görnüşi organizasiýa gidýär, tertipli diýär, ony ýaňy aýtdyk. Katatoniýa görnüşi, adam doňup galýar bir ýagdaýda, oturybilýär şeýle näçe sagat bir ýagdaýda. Residual bi galyndy görnüşi, hemem undifferentiated, ol hiç dine bir hili goşulanok. Ine şizofreniýa, paranoid şizofreniýa, şunda ada şul adamyň geplemesem gerek däl, saňa size aýtmasam gerek däl näme, e, problema srazu görünüp dur paranoid şizofreniýa e, ýaş oglan. E, bular adam däl ýanyndakylar görýäňizmi? Ýöne şoň gözi görýär şolary hemmesi e, barmaklary bilen ene muňa serediň e, diýip hemme adam üstünden ýa gülüp ýa gorkuzyp e, neme diýen ýaly bir bir hili şony öldürjek bolýan ýaly. Ine keselliň e, şizofreniýa keselliň çeken suratlaryna serediň bärde. Indi ýokarky suratda gyzjagaz özüni çekenlerde görýäňizmi şol diwarda görýän neme agyz agzy bar, neme gözleri bar. Hemme ýerde göz bardyr. Görýäňizmi? Gözler, gözler seredýär bulara. Ehm, onuň hem gurky bardyr. Siz aşak surata serediň. Hemişe sura ene şularyň çeken suratlary şizofreniýa, e, keseliň çeken öz suratlary şular. Seredip görüň, hemme ýerde hem-ä gorky, hemem gan bardyr. Hemem, sebäbi şol ölüm howpy bar-da bularda, bilýäňizmi? Ine, sagdaky surata serediň, kellesinde bir topar adamlaň kelleleri bar, kellesiniň beýnisiniň içinde. Görýäňizmi? Indi şolar gepleýän bolmaly-la, ine şoň öz duýgularynyň çeken duýgularyny surata geçiren nemeleri-dä bular. Indi katatonik şizofreniýa görýäňizmi, şu aýal, ina gartaşan aýal, şu şeýdip bäş sagadam durup bilýär şi. Görýäňizmi? Ine ot ýokarky, aşaky şular katatoniýadan alnan suratlar şular. Internetden alyn. Ne şizofreniýa keseliniň ýaşaýan otagy. Sebäbi bulara hiç parh ýok. Hapa boldy, nähili boldy, hiç ýa bir beýlekiler näme diýer, hiç oň aldat ýok. Ine görnüşi. Bu görgüliň dyrnaklaryna serediň. Onuň ýykylýar, sürçýär bular, urýarlar bulary. Indi gaty klassik görnüşi şu jagat gyzlaryň gözlerine serediň. Hiç gyzyk ýokdur gözlerde, gyzyk. Çepdäki gyzjagazda gorky bar, görýäňizmi? Indi şu şizofreniýa keseliň gözleriniň görnüşi. Hemişe gorky bardyr gözde. Onuň hem flat affect diýilýär-de, hiç bir geplände-de üýtgemeýär ýüzi. Indi bulaň ýazýan hatlary, Kän hat ýazýarlar, hökümede ýazýarlar, žalyp edýärler. Ýa gan bardyr, görýäňizmi damja. Inoplonetýanlaryň tarelkasy bar, sebäbi şolar beýnini kontrol edýär diýip neme köplenç pikir edýärler-de. Onuň şo kresler bardyr, görýäňizmi, şu hemişe ölüm bir tarapda ölüm bar-da. Okap görseňiz, indi bilemok näme, okaba görmedim ýöne men kän balnoý gördüm muňa ýaly. Kän şoňa ýaly nemeleri saklaýarlar, paçka-paçka bolup gidýär olar. Indi e, birazajyk surat görkezeýin, paçti biz gutaryp barýas uje. Psihiki dermanlardan öň şizofreniýaň bejerilişini hä görýäňizmi? Taýda aýtmaga zat ýok, ýöne özüňiz seredipjik düşünersiňiz. Gynansak da bular bir bir ýüz mundan e, bir bir ýüz ýyl mundan bolan zat bolsa da görýäňizmi? Häzir hem bar eken dynjyrlama. Ine bi trepanasiýa diýilýär, kellede şol arwah-jyn bardyr diýip deşik edýärler-dä. Şuň aly gaty kän adamlaň kelle süňkleri tapylan şu arheologiýa zat işlerinde. Ine şuň aly operasiýa edýän ekenler, labatomi diýilýär-dä. Labowoý, labowoý beýnini beýleki beýniden şeýle kesip aýyrýarlar. Diňe iki instrument ulanýan eken. Ine görýäňizmi, şu gidýär ýo neme gözüň ýokarsyndan, yzyndan hem ýaňkyny şeý diýipjik, şol uşulja zady şeý diýipjik aýyrýar beýnini. Beýnini bilýäňiz-ä, özi ol bir ýag ýaly zat-da, şony aýyrmak gaty aňsat, ony beýleki beýniden Onuň adam nähili bolýar? Adam hiç ol gaharam bolmaýar, emosiýa da bolmaýar. Ine, şuňa ýaly reklama edýän ekenler. You may need lobotomy diýip, belki sen size şo gerekdir diýip. Ýöne men seredip otursam, diňe şizofreniýa däl, kän kesellerem akasy bejerýän ekenler. Ýöne esasy şu şizofreniýa boýunça bilinýär bu lobotomy diýip, ol e, Polýot nad gnizdom kukuşki diýip, öňki köne kino bolmaly, ony görensiňiz. E, ýene bir kino bar Brain on Fire diýip, e, egerde isleseňiz onam görüň. Brain on Fire. Ol hakyky durmuşdan birje gyzyň bolup geçen zady hakyky neme bolan zat. Hmm, indi görýäňizmi? Çepde e, sagdaky aýal gülüp çyk otyr ýöne çepdäki before and after suraty barda. Ýöne bu sagdaky aýal ne bir interesi bar, ne bir o idrat edesi gelýär, gülüp çyk oturýarlar şeýdip ýöne aýsam bolsa şol öňki şizofreniýa nemeleri aýrylýar-da. Muny aýdyp berdim, diagnoz edilişini diňe e, interwýu, e, dopaminni aýdyp berdim size. Indi dermanlaram e, atlaryny ýazdym, kanyýeşne, ýöne bu dermanlar gaty güýçli dermanlar, ony gaty kiçi doza bilen başlamaly, soňundan hem dozany ýuwaş-ýuwaş ulaltmaly, gowy düşündiriş bermeli, diňe wraçyň, doktoryň, psihiatryň kontrollygy boýunça etmeli bu dermanlary.

ine şular indi bulary aýdyp geçdim size dermanlaryň suratlaryny goýdum aşaky iki derman şol gapdal effekt üçin berilýär sebäbi gapdal effekti ýaňky neme bolup bilýärde bir açyk myşsalary ýaňky şeýk edip bilýärde titreme zat bolup bilýär käwagt uly doza bolsa onda aşaky dermanlar bar oň üçin indi effekti Düşünmedim Wepa. Sal effekti diýýän zadyňyz şo içýän agyr dermanlarynyň zyýany üçin içilýän. Biraçyk zyýany käwagt bolubilýär. Hawa, biraçyk zyýany bolubilýär. O-da bir uly zyýanam däl. Köp adamda bolanok, dozy kiçiräk bolsa. Tak. Indi Tak, indi Wepa biz şizofreniýana gutardyk. Bipolar boýunça men size diňe birje zat aýtjak, iki mün dalar, onuň soraglara geçäýeli. Bipolar aýtja, bipolar keseli, ýaňky aýdyşym ýaly, şizofreniýa golaýrak, ýöne muň tapawudy, şizofreniýa eger-de bejerilmese, şol erbetleşip gidýär adam. Onuň muny ýaňky zynjyrlamaly bolýar, görýäňizmi? Şoň üçin esasy zat,

şu normallykdan geçýä, köplenç gaty ýokary, hemme zady ýokary bolýa, keýpem ýokary bolýa, gepleşim çaltlaşýa, pikirem çaltlaşýa. Onuň ýok zatlary edýä bu adam, kän pul sowýa, gitmeli däl ýerlere gidýä, jynsy e, e, ýaňky bolmazçylyklar edýä, sebäbi gaty dopamin, onuň norepinefrin gaty ýokary gidýä-de munda. Onuň Tak. Bir, bir daha da mene basamak böyle bir daha da basıldı mı? Diyen yok.
Çünkü ekranlar çok. E, ne mi?
Um, şeylerek... Aha, böyle. Bolýar. E, Slaýdymy çalşyryp bilemok näme üçindir. Bolýar. Diýjek bolýan zadym, e, bipolar keseli boýunça biz aýratyn çykyş edäýeli, soň eger gerek bolsa, eger soraglar bolsa, wepa. Ýöne men esasy maksadym şizofreniýany düşünür, düşünürme, düşünürjekdim. Hemem e, soraglar bolsa men pikirimçe gowsy şoňa jogap berýäýeli. Bol.
Siz bir zat edip çalyşyp bilseňiz gowy bolar kontaktyňyzy bermek üçin de. Siz bilen habarlaşmak üçin. Zoom-yň üstüne bassaňyz e, geçenokmy? Ha, geçer. Ha. Ha, boldy. Boldy.
Diňläniňiz üçin hawa sag boluň derin gürrüňleriňiz üçin. Indi soraglary alalyň. Soraglary Zoom-dan ugradyp bilýärler. Ondan soňam YouTube-dan ýazyp bilýäňiz. Men başda Zoom-a gelen soraglary size soraýyn. Şizofreniýaň ýüze çykmagy ähtimallygyny näme beýgeldýär diýip ýaňy sorady. Siz aýtdyňyz, ýaňky tablisa görkezdiňiz prosentini, näçeräk prosent boljagyny. Genetika, biologiýa faktory. Ýa geçäýinmi şu slaýdy? Ä, görkezäýiň. Tak. Ine, sebäp neme sebäpler diýä weli esasy bärde genetiki faktor bar-da, şu şu gaty gowy sorag şu bar wepa. Bärde genetiki faktor bar. Ine adam kanyşna maşgalasynda biri şizofreniýa bolsa gaty gorkýar, şu çagada bolaýmasyn şol diýip. Bizde bir zat aýdaýyn, eger-de genetika bolsa, mysal üçin, Şol çaga ösüp ulalanda gaty uly şoňa neme bermeli, pikir bermeli. Birinjiden-ä şo çagany gorkuzmaly däl. Bilýäňizmi, bizde şol seni babyga gelip alyp gider, öldürer, ýaňky gazyna salyp bişirer diýen skaskalar bardy. Şolar gaty erbet skaska. Şoňa gal çaga, sebäp çaga ynanýar oňa. Ondan şoň al genetika faktory bolsa, o çagada gorkudylsa ýa-da palan zat etseň, men häzir palan zadyň keserin, gulagyň keserin diýen hiç oňal zat aýtmaly däl çaga. Hiç aýtmaly däl. E, onsoň hem çagany gaty kritika etmeli däl. Bileňizmi, çagany gowy ösdürjek bolsaňyz, mysal üçin 10 sany e, sözi çaga ýazýan bolsa, şoň birini dogry ýazan bolsa, dokuz sanysyny ýalňyş ýazan bolsa, şo çaga oho, sen bu sözi ýaman gowy ýazypsyň, dogry ýazypsyň diýip birinji şony aýtmaly. Onsoň aýtmaly, hä bu söz-ä beýleräk ýazylýar, bu söz beýleräk ýazylýar diýip. Hiç haçan erbet zady birinji aýtmaly däl, hemişe çagany ýokary götermeli. Çagany, onda çaga öňküden hem gowy etjek bolýar. Ene-ata ýaňky begendirjek bolýar. Ine, şu gaty wajyp zat şu. Çaga eger-de gorkman ulalsa, neme, açyk pikirini hem aýdybilse gorkman, ana şonda Genetika bar bolan ýagdaýynda-da şo şizofreniýa ýüze çykmaýar. Şo gaty-gaty esas wajyp zat şu. Onuň ýene bir wajyp zat oglanlar käwagt, aý men birazajyk neşe edip göreýin diýýärler-de, şo marihuana zat ol. Marihuana häzir Amerikada ol legalny. Ol baryp nireden sat magazinden satyn alyp bolýar. Şu ýene bir esasy zady aýdyp geçeýin, esasan şu Amerikada ýaşaýan ýaş adamlar üçin ýene bir zady ýatdan çykypdyr. Oglanlarda şizofreniýa on sekiz ýaşdan ýigrimi bäşe çenli çykýandyr ilki, bolýandyr gyzlarda ýigrimi bäşden otuz bäşe çenli. Ýöne şizofreniýanyň ikinji tolkuny bar, elli bäş elli ýaşdan elli elli bäş ýaşa çenli. Ine şu zatlar gaty wajyp, Indi eger genetika faktory bolsa, oglanam aý men bir çegedek marihuana edip görerin ba, onuň hem oglanyň arasyna men ýeke jözüm çekmän otursam marihuana ol maňa nähili gararlar. Şoňa alat bardyr mekdepde bärde. Şoňa gaty seresap boluň, sebäbi Men pikirimçe 60 prosendi gdeta 60 prosendi şu şizofreniýan. Eger o şu çagalar marihuana etmedik bolsa belki çykmazda. Marihuana iň gaty uly faktor şol öňki genetika ýatan genetikany çykarmak üçin. Şunu e, şunu gaty üns beriň şuňa. Ondan galanam şol diýene şol daşky täsir, onuň gaty gowy zat, çagaň şu ötüp barýaka, e, ýaňky iýmitine de seretmeli. E, her hil dürli zatlar esasan ýaňky gök otlara öwrenişdirmeli, sebäbi vitamin da olar durşuna. Onuň hem ýaňky bag-bakjadan gelýän önümler. Bolýarmy?
Dogan, eger çagalary ýetişdirmäni indi öz ýetişişimizi ýa biziň deň-duşlarymyzyň ýetişişi barada neme etseňiz, onda bizde köp çykmaly ýagdaýda çagaňy Men Amerika gelip öwrendim, çagaň nähiliräk ýetişdirmelidigini, ýa özüň gyzyň bolan, çagaň bolansoň ol ün, umuman ýaňky diýen zadyňyz gaty möhümdä, söýüp ulaltmak ýa kän kritika etmezlik türkmenler üçin gaty möhümmika diýende.
Gaty möhüm ol, sebäbi biz hawa biz özümizem ulalanda neme bir mende bir özümde birje özbek gyz bar neme kesel. şu veteran bäri öňräk gelipdir veteran onda men sen urlup sögüldinmi ulalana diýsem aý doktor özüňiz bilýäňiz bizde nähili şu özbegistany bizde bilýäňiz nähili bu naža tak diýip şey diýip aýtdy şo gynansak da şony gaty gowy düşündirmeli biz bara ruh keselleriň köpüsi Şundan gelýär, gynansak-da şol urlup sögülen çaga ösende şeýle şeýle bolsa, käwagt çagalar diýýär, men bilemogam diýýär, näme üçin urulanyny diýýär. Pikir edip görüň özüň, özüňiz. Hawa, ýa babaý gelýär, ýa sygan alyp gider seni häzir şol. Ýok, oňa sebäp çaga şoňa ynanýar hakykatdan hem. Onuň beýnide şol gorka jogap berýän ýeri bar-da, o-da ýaňky pikir bilen neme pikir däl ýat bilen ikisi şeýleje deň ola bula ýada atwiçaýt edýän beýniň bölegi bide ýaňky gorka onuň şu çaga näçe gorky bul bolsa bu ulalýada muny itýä i onuňam bärdäki impulslary muňa berýäde şu postrawma şeýle bolýada adam mysal üçin itden zatdan gorksa bir gezek onuň şu gorka panik ataka bolýa ony it bolsa bolmasada şeňe
Akmyrat Batyr sorapdyr, Şizofreniýaň ewolýusion gerekliligi näme diýip? Bilemok. Düşünmedim, ewolýusion gerekliligi? Hawa, ewolýusiýa, hany ewolýusiýa bar-a, evolution bar, şonda diýýär, näme rol oýnaýar şizofreniýa diýýär. Hany, ýaňy aýdyp geçdik, hawa, ýaňy aýdyp geçdik-ä, ewolýusiýada ýaňky Ewolýusiýa bolanda ýaňky razwitiýa bolýar-da, ýaňky adam bolýar-da, öňki gelip çykyşy. Indi bu neme-de görýäňizmi, şol adamlar ýaňky arwahçyn bular alan, arwahçyn alan diýip, ol hemme taryhda bar-a, ol ýazgylarda-da bar, kitap okanda öňki nebelem kitabyny okanda öňki öňküräk, daşy gaty öňki hem däl, geçen asyryň adamlaryny okasaň hemmesinde bardyr ol. Kinolarda bar. Bilýäňizmi? Birinji derman 1950-nji ýylda çykdy. Şizofreniýa bu. Özüňiz pikir edip görüň, öň bejerilenok-a ol. Ona nähili çykdy o derman? Ýörite näme adam şuňa derman edeli diýip çykanok ol. Ony birden näme nähili bolýar? Iki sany doktor adam uspokayeniýa üçin derman sorazin diýilýär. Şu dermany çykarýarlar operasiýadan öň, uspoko neme ýaňky rahatlandyrmak üçin. Onuň bir şuňaly nemeräk adam, şuňaly simptomly adam e, ýaňka berýärler weli operasiýadan çykandan soň şizofreniýasy ýok diýýär-de, ýaňky simptomlary ýok diýýär. Onuň bir bir psihozam bir nätdikä diýip, onuň psihozly adamlara berip başlaýarlar weli, ine görseler hemme adamlar gowulaşyp şondan soň onuň ol bir derman tapylan soň onuň derman çykarmak aňsat da beýleki dermanlar. Ne wajyp zat näme bärde? Däli diýilen kesel ýok. E, o, o keseliň ady bar, o şizofreniýa, ol e, şizofreniýanyň hem e, liçeniýasy bar. Indi şu iň esasy zat şu leksiýada. Düşünüpli.
Doktor Zemle mümkin bolsa stop sharing edeýin. Bizi has ulurak görünür ýaly. Olly. Köp sag boluň. Indi YouTube-dan e, sorag soraýan e, Abat diýip e, Anna Mämmedowa. Indi laboratoriýada biri bilen işleşýän diýýär, şol oglanyň ýagdaýy gaty elhenç gelipdi diýýär, başda siziň diýýäniňiz simptomlamyň bar, käwagt berlen soraga-da ýa ýok ýa-da hawa diýip jogap berýär, özi gülýär diýýär. Indi şol aýdan reakşnlarym, ýagny reaksion reaksiýalar şizofreniýaň başlangyjy diýip bilerismi diýip soraýar. we kellesi güýçli birisi ýöne diýe intelligence test rezultatlary nähili başlangyçdy şony sorap bilermisiňiz indi şoň ýaly ýagdaý bolsa ýaňky ýaly hawa ýa ýok diýip jogap berekä wagt gülýä diýe ýöne kellesi gowy diýe güýçli işleýä şol şizofreniýaň başlangyjymy diýip soraýada biram kofe ýa gaty köp şekerli içýä diýäda şeker bilen Ýa çaý içende gaty köp şeker bolan iýýä, içýä diýýämi, beýnisi çalt işlän üçin içýämi, Sony Torres.
Значит, bu sorag ol bolup biler. Men häzir ony hawa ýa ýok diýip jogap berip bilmerin oňa. Ol bolup biler, ýöne şu şul oglana esasy men neme pikir eden zadym, şol ýerliksiz gülse, şol gowy däl. Adam ýerliksiz gülse, sebäbi içinden bir zat bolýar-da, ýaňky internal stimuli diýilýär-de iňlisçe. Şoňa jogap berşi bolýar ol. Indi siz oňa aýdyp hem bilmersiňiz, siz psihiatra zada bar diýip, bilýäňizmi? Oňa nähili aýtjak hä ol adama? Ýöne gaty gowy dost bolsa aýdyp bolar. Men şuňa lekçe diňledim. Sen bir psihologa bar diýäýmeli-le onda psihiatra. Diýseň bir wraç oňa da utanýarlar. Ýöne oňa jogap indi görýäňizmi şu tertipsizlik neme adamyň jogap berenine öz alyp barşyna şu normalny adamdan üýtgeýädä şol haýsam bolsa bileňimi men size aýdaýyn şu iki munduňyzy alaýyn ilki şizofreniýa başlanda nähili bolýar adam turýar bir gün oýanýar bir gün adam oýanyp görse daşyna hemme zat başgaçarak braçyk neme diýär büpbe diýär näme bolduka diýär hemme reňkler bir hili açyk, gowy görýär, eşitýär gowy, sebäbi dopamin köpelip başlaýar-da, görýäňizmi? Bä diýýär, maňa pomoýmu diýýär, Hudaý birhili ekstra power berdi diýýär, güýç berdi birhili beýlekilerden ýokary. Onda gün-günden hiç kime diýmeýär muny. Gün-günden ýokarlanyp başlaýar we dopamin köpelýär-de, Ondan be, ondan uje artykmaç sesler hem, ondan biz tenka zada seretse de, divara seretse bir hili gözler, suratlar, be diye, ondan diye şu adamlar bilýän ka men şu extra power mi diye. Ondan biri muňa seredäýse dagy toçny bilýän eken diye bular diye. Ondan adam bir ýa bir ýüzüne degirse, ýa bir gulagyny, ýa bir saçyna degirse, şu pamoýmy signal berýär beýlekä diye. Indi şu maly şizofreniýa başlanýar, başyndan. Ýöne indi ýaňky ýaňky oglan e, ýene bir ikinji ikinji bölegi bardy nemäň soragyň. Hä, kofe içýär diýýär. Kofe iç içýäni oňaly edip bilmeýär adamy. Sebäbi gaty kofe içende de ol erbet bir balnoýum men şu pat bar ol edilýän. Şondan 20 santyny içýän eken. Oturyp bilen ak, ne ofise gelip. Aýlanyp ýör. Kofe de erbet, erbet ol kän içilse. Ýöne kofe hyper edýär, bipolar ýaly edýär. Manik, maniýa diýilýär-ä. Ýöne kofe muňaly adamyň nemesini delayed answer diýilýär-de, jogap berende e, derrew bereni oň alat edibilim kofe. Gaýtam çalt, olar gaýtam sizi interrupt edýärler, bölýärler gaýtam. Şolaryň ýaly biriniň bilen işleşmek ýa gapdalynda bolmak howplumy? Howp barmy? Köplenç howp ýok, köplenç. Men size bir açyk nemeräk mysallaram aýtdym. Ol ýöne şizofreniýaň has bejerilmedik, has giden görnüşi. Ol köplenç bular adama gaty bir kän degmeýärler. Ýöne bir azajyk bir azajyk neme-de bolýar, ýaňky paranoid şizofreniýada.

olar birinji ataka edäýýär käwagt. Ýöne gorkmaň, ol e, şizofreniýa keseller, bular gaty gowy adamlar. Şoň üçin men iň gowy bejermäni gowy görýän keselim şu. Bular e, erbet adam däl bular, gorkmaly däl bulardan. Ýöne diýene ýaňky ýaly ýagdaýda e, eger bir aýdyp bolsa doktora ýa-da psihologa zada e, görner ýaly etmeli şol adamy. E, psihiatra gitse has gowy.
Awa intelligence test barada soraýa, e, olaň intelligence-i üýtgeýärmi başdan soňa çenli? Ýa. Ilki başda Solver Intelligence bolar ilki başda. Sebäbi köplenç bu kalaçdaky çagalarda neme edýädä on sekiz ýaşda ýaňja kalaja gidip ýören çagalarda bular. Şolary get şolary getirýäler ilki başda. O wagty üýtgänok şu IQ testi berilse şu bir test bolýar. Ýa-ýa dur şu neme skor şu bir go skor bolýar. Ýöne wagtyň geçmegi bilen beýni kiçelýädä.

Ana Krista diýip biri ewolýusiýa tarapdan kesel gulak bilen baglangy. Gulagy zor adamlar wagtsyz filosofiýanyň soraglaryna jogap gözleýäler. Hudaý hem hakykat tarapdan, şeýle dälmi? diýip sorap dur ýöne menä soraga düşmedim siz düşündiňizmi? Ewolýusiýa tarapdan kesel gulak bilen baglanygy diýýär. Gulagy zor adamlar wagtsyz filosofiýanyň soraglaryna jogap gözleýärler diýýär. Hany, şizofreniýa başlan wagty şo soraglara, hany men nirede, men dünýädemi zatdyk ýaňy soragy görkezdiňiz-ä. Şoň ýaly filosofiki soraglara jogap gözleýän bolup bilerler, kelle gaty işleýän üçin. Hudaý hem hakykat tarapdan diýýär. O sözlem näme diýmek, şeýle dälmi diýýär. Men düşünmedim.
Menem gaty gowy düşünmedim. Okey. Ee, bolmasa soragyňyz bar bolsa doktor Jemile bilen özüňiz ýa-da şaýarsyňyzda ee, bir sagat ýaly wagtymyz ee, doly berdini, hatda doly. Ee, doktor Jemile beren gürrüňiňiz üçin köp sag boluň. gatnaşanlar üçin hem köp sag boluň beren soraglaryňyz üçin diňläniňiz üçin zoomdan gatnaşanlaryňyz bar bolsa taýdan anketa goýduk pol bolmaly şolara jogap berip bilseňiz hoşal bolarys ondan daşaram näme köp sag boluň eger problemaňyz ýa mesele bar bolsa ýa soraglaryňyz bolsa doktor jemile bilen instagramdan habarlaşyp bilersiňiz Şo siziň näme sorag ýa gyzyklanýan bir zadyňyz bar bolsa, şol ýerden size jogap berer. Köp sag boluň ýene gatnaşanyňyz üçin Doktor Jemile wagtyňyzy aýyryp geleniňiz üçin. Ýene indiki indiki webinarlarda ýa duşuklarda duşýançak sag oturyň. Siziňem hemmäňize köp sag boluň diňläniňiz üçinem we patyda gurnanyňyz üçinem gaty köp sag boluň. Men bilýän bu zatlar gaty kän wagt alýar, kän adamlar goşulyşan. Köp köp sag boluň minnetdar.